Aqlaɣ a gma neɣ Rabaḥ a nḥemd Rebbi a t-ncekkeṛ. Amin.
D acu ara aɣ-d-tewwiḍ akken ad tikked deg wawal iqedsen iwakken ad aɣ-tt-id-tferqeḍ a gma neɣ Yusef? Ihi ass-agi ma tebɣiḍ a gma neɣ Rabaḥ a nkemmel deg wawal i d-newwi tikkelt iɛeddan, tikkelt taneggarut, i numi qqaren tidet, yeɛni ad d-nawi aḥric wis sin ɣef tidet. Amin.
Uqbel kan ad nɛeddi ɣer wawal-agi iqedsen a gma neɣ Rabaḥ a k-ǧǧeɣ awal iwakken ad d-tzerleḍ ɣef lewqat akka ara d-nesɛeddi akka. Amin.
Abatna yenwan, ad nḥemmed isem-ik, ad nessali di ccan-ik, ad nessali di lɛaḍima-k, axaṭer d keččini i d baba-tneɣ, d keččini i ɣ-d-isbeggnen leḥmala-nnek s mmi-k ɛzizen Sidi Ɛisa Lmasiḥ, i ɣ-d-tefkiḍ d asfen i yemmuten fell-aneɣ nekkni yellan d imednuben, nekkni yuklalen ur yuklalen acemmi a baba Ṛebbi ɛzizen. Abatna gwan akken i termir tameqqrant ɣef lewqat-agi i ɣ-tefkiḍ nekk d gma-tneɣ Yusef wakken ad neɛreḍ ad nefraq awal-ik. Nesserm a baba Rebbi s kra ayen ay d-yeffɣen seg yimawen-nneɣ a baba Rebbi d ayen ay ara yessalin di ccan-ik d ayen ay aɣ-yessijjiden ay ssijjiden akk akk atmaten tistmatin imdanen merra ara s-yeslen a baba Rebbi ɛezzem. Abatna gwan akken i termir tameqqrant ɣef lewqat-agi wa nesserm a baba Rebbi a ɣ-tessedduḍ s ṛṛuḥ-ik iqedsen Ma ɣ-d-tefkeḍ a baba Ṛebbi annuz, a baba Ṛebbi, ad tesbeḥ fell-aɣ akk ayen i srin a Ṛebbi Ṛebbi di ccan-ik di tudert-nneɣ s isem n Mmi-k ɛzizen s Ɛisa Lmasiḥ. Amin. Amin.
Ihi ma tebɣiḍ a gma-tneɣ Rabaḥ ad nɣer adlis iwumi qqaren Ifasusyen, ixef wis rebɛa, tiseddarin tis sebeɛṭac alamma d xemsa u ɛecrin, neɣ Ephésiens chapitre quatre versets dix-sept à vingt-cinq. Amin. Atah ihi. Wayen i d-nniɣ d wayen i d-qqareɣ s yisem n Lmasiḥ. Ur ttɛicit ara am wid ur nessin ara Sidi Ṛebbi, imi nutni ttabaɛen ixemmimen-nsen ur nesɛi lmeɛna. Lefhama-nsen iɣumm-itt ṭṭlam. Sbeɛden iman-nsen ɣef tudert i d-ittak Sidi Ṛebbi axaṭer jehlen, qquren wulawen-nsen, ur ttsetḥin, ur ttneḥcamen, xeddmen anagar leɛrur yerna ur sɛin ara leqniɛa. Meɛna kunwi mačči d ayagi i tlemdem ɣef wayen yeɛnan Lmasiḥ? Ma yella d ṣṣeḥ teslam yis, yerna slemden-awen tidet yeɛnan Lmasiḥ, eǧǧet ihi tikli-nwen d lɛeqliyat-nwen tiqdimin i ssefsadent ccehwat-nni yettɣurrun. i wakken ad tesɛum lefhama tajdiṭ i d-yettak Rruḥ Iqedsen, ad tuɣalem d imdanen ijdiden akken yella di lebɣi n Sidi Ṛebbi, i wakken ad teddum deg ubrid n lḥeq akked ṣṣfa iɣer tessuffuɣ tidet. Daymi xḍut i lekdeb Ilaq mkul yiwen deg-wen ad immeslay s tidet i lɣir-is, axaṭer d leɛḍam n yiwet n lǧessa i nella. Amin. Amin.
Ihi, Lmasiḥ yefka tudert-is ɣef tidet, u imudd-d zdat n Bilaṭ, yeɛni Pilaṭ, tagwa, neɣ tanagit, yelhan, yeɛni yefka-d un témoignage yelhan. Imceggɛen fkan daɣen tudert-nsen ɣef tidet. Nekni, ilaq ad d-nini tidet yellan di Lmasiḥ, xas ulukan ad tt-nxelleṣ tudert-nneɣ. Amasiḥi n tidet d win i d-yeqqaren tidet xas ulamma s tudert-is. Yeshel ad teskiddbeḍ, yeshel ad d-tiniḍ nnefṣ n tidet, meɛna awal n Rebbi i webɣas,

Ṛebbi yerfa ɣef win yeffren tidet.
Amin a gma-tneɣ Yessef, ma i tsemḥeḍ ad d-rnuɣ deg wawal-ik, akken i d-tenniḍ akken, tenniḍ-d ilemmaden n Lmasiḥ lḥan di tidet, axaṭer walan Lmasiḥ yelḥa di tidet, lḥan ula d nitni di tidet, xellṣen-tt s tudert-nsen. Ur d-neqqar ara ad d-nini tidet.

xas akken s tudert-nneɣ axaṭer ilmaden n Lmasiḥ xelṣen-tt akli s tudert-nsen n Lmasiḥ ixelṣ-itt s tudert-is axaṭer yenna-d d acu d tidet amin a gmatna yes amin
ad nkemmel a gmatna ɣrab ḥad nɣar eh, adlis wis sin n at tisalunik ixef wis sin tiseddarin tis ɛecra alama 12 neɣ de tisaluniciens chapitre 2 verset 10 à 12 Ad yessexdem lekteb d lbaṭel i wakken ad ikellax wid iḍaɛen, axaṭer ur qbilen ara leḥmala n tidet s wass ara ttwasselken. Daymi Sidi Ṛebbi iceggeɛ-asen-d tazmert n ṭṭlam ad texdem deg-sen i wakken ad amnen s wayen yellan d lekteb. S wakka, win akk ur yuminen ara s tidet, ad ittuɛaqeb imi ttafen lferḥ-nsen anagar di lbaṭel. Amin.
Amin. Ihi, Awal Iqedsen yeqqar-d, Wid iḥemmlen ara tidet, daɣen ma skiddbeɣ, lmeɛna-s ulac deg-i tidet n Urebbi yerfa fell-i. Wa d-iceyyeɛ tanezmart n ṭṭlam neɣ n tillas, iwakken ad amneɣ s lekdeb-inu. Yal mi ara d-iniɣ tidet, ad d-tefk lfakya. Yeɛni, twalaḍ a gma-tneɣ Rabeḥ, tidet-agi i d-nessuffuɣ, ma nessufeɣ-itt-id s yegmawen-nneɣ, ad d-tefk lfakya. Amin. Amin. Ad nkemmel di tɣuri, a gma-tneɣ Rabeḥ, ad nɣer tabrat tamezwarut n Buṭrus, ixef amezwaru, taṣeddart tis tnin u ɛecrin, neɣ un Pierre, chapitre un, verset vingt-deux.
Imi tzedgem ulawen-nwen, teddam di tidet, Akken ad tḥemmlem seg ul atmaten-nwen, mḥemmalet ihi n wemgarawen s wul yeṣfan. Amin. Amin.
Ihi gma tneɣreb ḥellant daɣen tiḍ n tseddarin, ma yella atmaten neɣ d tisetmatin i yebɣan ad tent-ɣren, ad tent-afen di, deg udlis n Yeɛqub, ixef amezwaru, taseddart tis tmenṭac, neɣ Jacques, chapitre 1 verset 18, neɣ deg udlis Ifassusiyen, Eh, ixef wis xemsa tiseddarin tis eh, xemsa u ɛecrin alamma d setta u ɛecrin neɣ Ephésiens chapitre 5 verset 25 à 26
awal iqedsen i d tidet d lmasiḥ i ɣ-yessizdigen tidet i d-yusan si tecriḥt-nneɣ ur teṣliḥ i wacemma yiwet kan n tidet i yellan d awal iqedsen iḥulfan-inu ixemmimen-inu ur nfiɛen i wacemma m'ur mtawan ara akked wawal iqedsen Amin.
Ad nkemmel agmat neɣ rabaḥ ad nɣer eh, adlis eh, n laṣel n ddunit ixef eh, wis tlata taseddart is 15 neɣ Genèse chapitre 3 verset 15. Ad sbeddeɣ taɛdawit gar-ak d tmeṭṭut, gar dderya-k d dderya-s, nettat ad k-temḥeq aqerru, kečč ad teqqseḍ seg wagerz. Amin.
Amin.
Ihi awḥi amezwaru i d-yefka Ṛebbi i umdan, Ṛebbi yenna-d, Ad sbeddeɣ taɛdawit gar-ak d tmeṭṭut, gar dderya-k d dderya-s. Yeɛni d ṭṭrad gar tidet d lekteb. Ṭṭrad ad idum neɣ ad yeqqim alamma d asmi ara d-yuɣal Lmasiḥ. Lmasiḥ yettmeslay-d ɣef zerriɛa n Cciṭan, acengu neɣ aɛdaw n Lmasiḥ. Yella wacu tebɣaḍ ad d-ternuḍ a gma-tneɣ Rabaḥ? Amin a gma-tneɣ Yusef, akka i d-tenniḍ akka deg wawal-agi d-tferqeḍ akka, awḥi-agi i ɣ-d-ifka Sidi Rebbi amezwaru, ihedder-as i Ciṭan, yeqqar-as ad tt-beddeɣ taɛdawit gar-ak d tmeṭṭut, gar dderya-k d dderya-s. Aɛdaw, Ciṭan ur iḥemmel ara tameṭṭut. ur tt-iḥemmel iḥemmel ara tameṭṭut axaṭer yeẓra belli lmasiḥ ad ilal seg-s uṭra daki i d-isbedd akka sidi rebbi ur yettfaka ara ama d asmi ara d-yuɣal lmasiḥ nekni yellan d imasiḥin nekni yellan d araw n tidet
ṭra daki ur ikeffu ara fell-aneɣ Ama d asmi ara d-yuɣal Masiḥ, ur neqqar ara ass-agi ad iliɣ di ṭṭrad, azekka ad steɛfuɣ, neɣ eh, ssmana-agi ad iliɣ di ṭṭrad, ssmana tiḍnin ad steɛfuɣ, meɛna ṭṭrad-agi ad ilin i lebda ama d asmi ara d-yuɣal Yasuɛ Lmasiḥ. Amin a gmat Hayes. Ad nkemmel di tɣuri ad nɣer eh, adlis amezwaru n Ikurantiyen. Ixef wis ɛecṛa, taseddart tis ṛebɛa, neɣ 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Swan meṛṛa s lɛinṣer n Sidi Ṛebbi i d-yetteffɣen seg weẓru, yetteddu yid-sen, aẓru-yaki d Lmasiḥ. Amin.
Ihi taseddart-agi tettmeslay-d ɣef wegdud n At Isṛayil. Ṛebbi yesbeggen-d iman-is di tlemmast n wegdud-agi. Rruḥ n Ṛebbi iqeddec d inebbiwet i d-ittheggin abrid i tisin n Lmasiḥ. Ad nkemmel di tɣuri a gma Tnarbeḥ ad nɣer tabrat tamezwarut n Buṭrus, ixef amezwaru, tiseddarin tis ɛecra alamma d ḥdac, neɣ 1 Pierre chapitre 1 versets 10 à 11. Leslak-agi, llan viya, nudan fell-as yerna beḥten Nutni i d-iccaren ɣef nneɛma i wen-d-ittuheggan. Beḥten ad ẓren lweqt akked tedyanin-nni iɣef sen-d-ihder Rruḥ n Lmasiḥ yellan deg-sen, mi d-iccar uqbel ɣef leɛtab n Lmasiḥ akked lɛezz a t-id-itebɛen. Amin. Amin.
S kra n win ittaɣen awal iqedsen, Rruḥ n Ṛebbi yella deg-s. Ula d acengu neɣ aɛdaw n Lmasiḥ issebgan-d iman-is deg yemdanen am Ferɛun, Nemrud, s rruḥ n uɣewwaɣ, yeɛni avec l'esprit de la rébellion, yeɛni tamarut. Ad nkemmel a gma-tneɣ Rabaḥ ad d-nɣer tikkelt-a Linǧil n Yuḥenna, Ixef wis tmanya, taseddart tis rebɛa u rebɛin, neɣ Jean chapitre 8 verset 44. Amin.
Baba-twen d cciṭan, yerna tebɣam ad txedmem lebɣi-s, netta d bu tmegraḍ si tazwara. Ur yeṭṭif ara di tidet axaṭer ulac deg-s tidet. Mi ara yettmeslay, yettmeslay seg wul-is, imi d akeddab i yella, netta d bab n lekteb. Amin. Amin.
Ihi Yasuɛ yenna i Yifariziyen, Kunwi d zzerriɛa n Cciṭan, axaṭer tebɣam ad txedmem lebɣi-s, netta d bu tmegraḍ si tazwara, netta d bab n lekdeb. Ṭṭrad yebda uqbel ad d-tettwaxleq ddunit. Mi akken itri n lefjer, yeɛni Lucifer, yebɣa ad yeṭṭef amkan n Ṛebbi, S uskiddeb ikellax amur wis tlata, yeɛni un tiers, n lmalayek, yenna-yasen belli yezmer ad yuɣal am Rebbi. Rebbi ixleq-d amdan iwakken ad yili di trennawt, yeɛni dans la victoire. Ar ad qal, neɣ mbaɛd, mi yecceḍ Adem, amdan yuɣal ibeddel tagelda u yuɣal ɣer tgelda n Cciṭan. Cciṭan yekreh tameṭṭut, Acku, neɣ axaṭer, d tameṭṭut i d-yettmuddun irgazen, axaṭer si tmeṭṭut ara d-ilal umsellek Lmasiḥ. Ɣef wayagi ay atmaten, ilaq ad nidir di tidet. Ilaq ad d-neqqar tidet, maca, neɣ meɛna, ayagi yewɛeṛ ɣef umdan. Axaṭer tidet ur telli ara di tesɣart n umdan, yeɛni dans sa nature. Ma yili nella di Lmasiḥ, Mi ara necceḍ, nesnuzgum Rruḥ Iqedsen, yeɛni nesseḥzan Rruḥ Iqedsen, wa nḥus s unezgum deg-neɣ, yeɛni nḥus s leḥzen deg-neɣ. Mi ara nettidir Lmasiḥ, tulsa n Lmasiḥ d tulsa n wawal iqedsen. Tudert akked teflest neɣ liman n wawal iqedsen d tudert n tidet. Reffu neɣ zɛaf n Ṛebbi ad d-yeɣli ɣef wid itefren tidet. Llan imeksawen n tmezgida fren tidet ɣef atmaten, axaṭer ugaden atmaten ad beɛden ɣef tmezgida. Maca, neɣ meɛna, ilaq ad d-neqqar tidet yal ass. Yella wacu i tebɣiḍ ad d-ternuḍ a gma-tneɣ Rabeḥ? Amin a gma-tneɣ Yusef, ma tsemḥeḍ ad ten-id neɣra di Inǧil n Yuḥenna. Yasuɛ Lmasiḥ yenna, yenna i Ifariziyen, Baba-twen d Cciṭan, yerna tebɣa, tebɣam ad txedmem lebɣi-s. Ih, mi ara Lmasiḥ yezmer ad ɣ-t-id-yini ula d nekkni. Kul mi ara neɣli di ddnub, kul mi ara neskiddeb, Lmasiḥ ad t-id-yini, dini Baba-twen d Cciṭan. Imana amasiḥi kul ma yeẓẓar yeẓra iman-is yeskiddeb ad yeɛlem kan ad iẓer kan eh, belli baba-s d cciṭan mačči d bab-igenwan af yakka agmet neɣ yusef eh, nessaram di sidi rebbi aɣ-ifk tazmert kul mi ara necceḍ di ddnub ilaq ad nuɣal ɣur-s ad neḍleb ssmaḥ di sidi rebbi mm-hmm. iwakken eh, ad nuɣal ɣur-s ur nettɣama ara di lebɣi n cciṭan Meɛna ad nuɣal ad nexdem lebɣi n Sidi Ṛebbi, yeɛni ad d-nenni tidet, ad nebɛed ɣef lekteb, axaṭer lekteb baba-s, bab lekteb, akken tt-id ad ţ-ţeddarin akkin, bab lekteb d cciṭan. Amin a gma Tayas. Amin, tanemmirt.
Ad nkemmel ad d-nɣer agmat-nneɣ ɣer lefḥadel-is n Iṛumaniyen, ixef wis tleṭṭact, Taseddart tis rbeɛṭac neɣ Romains chapitre 13 verset 14. Meɛna lset tudert tajdidt i yellan di Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ur ttaǧǧat ara iman-nwen a ken-yawi ṭṭmeɛ n lebɣi n tnefsit-nwen. Amin. Amin. Ihi ur ilaq ara a s-nefk azal i tecriḥt mulac a neɣli di ṭṭmeɛ. Ma qqareɣ awal iqedsen s tiḥulfan-inu, Mazeɣzana awal iqedsen, yani si je raisonne la parole de Dieu, ad bduɣ ad ttidireɣ linjil nniḍen. Ilaq ad ttidireɣ awal iqedsen akken yura ur ilaq ara ad nezref Rebbi, yani on ne doit pas juger Dieu. Awal iqedsen yeqqar-d ilaq ad nanef neɣ ad neǧǧ iḥulfan akked ṭṭmeɛ n tecriḥt-nneɣ, axaṭer xeddmen tamnyugert, yeɛni xeddmen une compétition, lmusabaqa, i Wawal Iqedsen. M'ur ǧǧiɣ ara iḥulfan-iw iyi-ttkellixen, ur zmireɣ ara ad imɣureɣ di Lmasiḥ. Yal tikkelt m'ur ǧǧiɣ ara tacriḥt-iw, Lmasiḥ a yi-d-yini, Beɛɛed fell-i a Cciṭan! Ɣef wayagi Lmasiḥ issutur-aɣ i wakken ad t-nels wa nekcem di ṭṭrad mgal lekdeb, mgal tacriḥt-nneɣ akked ṭṭmeɛ-ines d iḥulfan-ines, i wakken ad nili deg yiswi n Rebbi, yeɛni dans le but de Dieu. Rebbi ixleq-aɣ-d i wakken ad neɣleb lekdeb akked ucengu neɣ d uɛdaw, Wa nettawi tidet yal ass ɣer zdat. Tidet tesseqraḥ tacriḥt meɛna tettak-as-d ḥellu. Yal ass nettidir deg imenɣi mgal tikerkas neɣ lekdeb. Ad nkemmel a gma-tneɣ Rabaḥ ad nɣer adlis At Galasya, ixef wis tlata, taseddart tamezwarut, neɣ Galate chapitre trois verset un,
Ay tgalasya ur nessin leṣlaḥ-nsen, anwa i ken-iseḥren kenwi imumi i d-nessefhem akken i ilaq lmut n Ɛisa Lmasiḥ ɣef umidag? Amin.
A nkemmel daɣen agmad n Rabaḥ di leqraya deg udlis-agi At Galasya. Tikkelt-a ad nɣer At Galasya ixef wis xemsa taseddart tis sebɛa, neɣ Galat, chapitre 5, verset 7. Di tazwara, tewwim abrid ilaqen. Anwa i ken-yessuffɣen deg ubrid n tidet?
Amin. Awal Iqedsen yeqqar i Wat Galasya, Ay imesluben, tebɣam ad tdeɣlem Awal Iqedsen, yeɛni tebɣam ad tḥarfem, tebɣam yeɛni ad tḥarfem, falsifier, Awal Iqedsen, iwakken Ad tessishilem abrid n Lmasiḥ u ad txedmem lebɣi n tecriḥt d ṭṭmeɛ-is. I wakken ad qebleɣ tidet, ilaq ad ǧǧeɣ iḥulfan-iw. Mi ara ḍuɛeɣ awal iqedsen, ixemmimen-iw akked iḥulfan-iw ad anzen zdat Rebbi. Ad bduɣ ad ttxemmimeɣ u ad ttwaliɣ am Rebbi, wayagi lmeɛna-s lsiɣ Lmasiḥ. Ad nkemmel daɣen agmat neɣ rebaḥ di leqraya deg udlis-agi At Galasya, ixef amezwaru, tiseddarin tis setta alamma d ɛecra, neɣ Galat, chapitre 1, versets 6 à 10. Wehmeɣ amek i twexxrem s lemɣawla ɣef win i wen-d-issawlen s rreḥma n Lmasiḥ, iwakken ad tḍefrem lexbar n lxir nniḍen. Ur wen-d-nniɣ ara akka am akken yella-d lexbar n lxir nniḍen? Lameɛna qqareɣ-awen-d akka axaṭer llan kra n lɣaci i ken-icewwlen yerna bɣan ad sseɛwjen lexbar n lxir yeɛnan Lmasiḥ. Xas alukan d nekkni neɣ d lmelk ara d-yasen seg igenni ad wen-d-ibecren lexbar n lxir yemxallafen Ɣef win i wen-d-nbeccer si tazwara, atan ad yettwanɛel. Nniɣ-awen-t-id si zik, ad s-d-ɛiwdeɣ tura. Yettwanɛel win ara wen-d-ibecren lexbar n lxir yemxallafen ɣef win i tqeblem. Ihi tura, ɛni d lemzeyya n yemdanen i ttnadiɣ? Xaṭi, d lemzeyya n Sidi Ṛebbi i ttnadiɣ. Neɣ ɛni ttnadiɣ ad ɛeǧbeɣ i yemdanen? Limer i mazal ttnadiɣ ad ɛeǧbeɣ i yemdanen, tili ur ttiliɣ ara d aqeddac n Lmasiḥ. Amin. Ma nebɣa ad nidir Linjil, yiwen kan i yellan d awal n Ṛebbi, ulac wayeḍ nniḍen. Maca llan yemdanen i yebɣan ad sxeṣren Linjil. Di tseddart tis ɛecṛa Llan yimeksawen n tmezgida i yesselmaden i wakken ad ɛeǧben atmaten, ur d-qqaren ara tidet, ma ulac ad ten-sḥeznen. Mi ara d-nas a Lmasiḥ, ad neddu di tidet u ad nidir s wawal iqedsen i wakken ad nbeddel, i wakken ad nebɛed neɣ ad neǧǧ ddnub akked lebɣi d ṭṭmeɛ n tecriḥt. Ma yella ur beddleɣ ara u ǧǧiɣ i wakken ad ɛeǧbeɣ imdanen, ihi mazal-iyi di tkerkas neɣ di lekdeb. Nessutur di Rebbi i wakken a ɣ-iɛiwen i wakken a s-neɛǧeb i netta, mačči i yimdanen, axaṭer ma ɛeǧbeɣ i yimdanen, ur zmireɣ ara ad iliɣ d aqeddac n Rebbi, akken i t-id-yenna Bulus. Ad nwali agmat-nneɣ Rabeḥ amek i t-id-yenna Bulus deg udlis-agi wis sin n Ikurantiyen, ixef wis ḥdac, taseddart tis telṭac, neɣ Deux Corinthiens, chapitre onze, verset treize. Imdanen-agi d rrusul n lekteb, d ixeddaɛen, ttarran iman-nsen d imceggɛen n Lmasiḥ. Amin.
Atan iha gma-tneɣ Rabeḥ, newweḍ-d ɣer taggara n wawal-agi d newwi ass-agi. Ad k-ǧǧeɣ awal i wakken ma la kra i tesɛiḍ ad d-ternuḍ u ad d-tefkeḍ yiwet n tikti yakka, une idée générale yeɛni, tikti s umata, ɣef wawal-agi d newwi ass-agi.
Amin a gma-tneɣ Yessef. D tidet, d tidet. Ur telli ara, ur telli ara di tesɣart n umdan. Tidet ur telli ara di tesɣart-nneɣ. Tidet ad tin ɛla berra n tesɣart n umdan. Meɛna mes mi nessen Lmasiḥ, tasɣart-agi eh, nneɣ, ikcem-itt-id Lmasiḥ, tuɣal tidet d ayla-nneɣ. Nessaram akken i d-nefreq tiseddarin-nni gma-tneɣ Yusef, ad nini tidet di kul lweqt. Axaṭer nekcem di ṭṭrad, akken i d-inna waḥini amezwaru di Tektabt Iqedsen, ṭṭrad nekcem di ṭṭrad di tazwara, ṭṭrad ur ikeffu ara ur iḥebbes ara fell-aɣ ama yuɣal-d lmasiḥ ur neqqar ara aqlaɣ nesraḥ maɛna ulac asraḥ di, di ṭṭrad i gwaɛdaw daɣen tenniḍ-d gma tneɣ yusef sidi rebbi ireffu ɣef in yettefren tidet d tidet axaṭer ma yella neffer tidet aqlaɣ neffer sidi rebbi Neffer Sidi Ṛebbi axaṭer d netta i d tidet. Neɣ ad d-nini nnefṣ n tidet. Nnefṣ n tidet isem-is lekteb. Nessaram di Sidi Ṛebbi ad d-nini tidet akken akken tekmel, akken tella, mačči nnefṣ kan. Axaṭer wul iqedsen yeqqar-d ma yella ur d-neqqar ara tidet, baba-tneɣ d cciṭan. Ma yella baba-tneɣ d cciṭan, Ur neẓri ara d acu ɣ-d-iqqimen d ayen nebɛed ɣef Sidi Ṛebbi. Meɛna nessaram ad neddu di lebɣi n Sidi Ṛebbi, ad nexdem kan lebɣi-ines, ma lebɣi-ines d acu-t, ad d-nini tidet. Akken i d-yenna Bulus, nekkini ur d-usiɣ ara i wakken ad ɛejbeɣ yimdanen, neɣ ad xedmeɣ lemzeyya n yimdanen, meɛna ad xedmeɣ lemzeyya n Sidi Ṛebbi kan.

Sefren tidet axaṭer ttaggaden ad qerḥen eh, s tidet-nni eh, lmumnin yellan eh, di tejmaɛt-nsen, meɛna Sidi Ṛebbi ireffu ɣef yemdanen am ikehaki. Ini tidet akken tura win, win, win ara teqreḥ yecba-yi-d Ṛebbi d netta i diri mačči d tidet-nni i diri. Ma yella sliɣ i wawal n Sidi Ṛebbi ass-agi di tmezgida Amqeddac-nni iferq-d awal n Sidi Ṛebbi, awal-nni kat, iceɛceɛ-d eh, tafat-is fell-i, iwerra-yi-d lexṣaṣ-inu, acu ara xedmeɣ ad ḥemdeɣ Sidi Ṛebbi, xas akken iqerreḥ-iyi lḥal, tacriḥt-inu iqerreḥ-itt lḥal, meɛna ad ḥemdeɣ Sidi Ṛebbi, axaṭer awal n Sidi Ṛebbi iqerr-iyi-d deg umkan-agi ilaq ad tbeddleḍ, deg umkan-agi iqel-ik txuṣṣeḍ, deg umkan-agi ilaq ad tbeddleḍ tikli, ad ḥemdeɣ Sidi Ṛebbi. Wa tḥemdeɣ Sidi Rebbi ɣef umeksan-ik daɣen i d-iferqen awal-nni n Sidi Rebbi axaṭer yessejhid-iyi. Af aya kan, kul ma nili di tidet, nettaf-d iɛewwiqen am akteṛ i gma-tneɣ Yusef. Ur d-neqqar ara aql-aɣ d imasiḥiyen ad d-nini tidet mi ur d-nettaf ara iɛewwiqen. Akken i deg Lmasiḥ yenna-d tidet, neẓra akk d acu i s-d-yeḍran ilmaden n lmasiḥ daɣen i yewwin tidet-nni kat di kul amkan neẓra neẓra d acu sen-d-yeḍran d acu sen-d-yeḍran nekkni kifkif nekkni ur nettraǧu ara cciṭan aɣ iḥemmel ur nettraǧu ara cciṭan aɣ iḥemmel meɛna nessaram kan sidi rebbi ad ikemmel di leḥmala-nnes deg-neɣ Kul ma nili di ṭṭaɛa n wawal n Sidi Ṛebbi, kul ma ad nettaf uguren d imeqqranen. Dawed, yellan di ṭṭaɛa n wawal n Sidi Ṛebbi, d acu i d-iqublen? Iqubel-it-id ugeɛmir-nni n Gulyat. Ɛni le géant-nni? Ih, ma baqi as-tiniḍ a Sidi Ṛebbi, nekkini ḍuɛaɣ, ḍuɛaɣ awal-ik, atin tura ad qableɣ amdan acewwak-i, kul mi ara tiliḍ Di ṭṭaɛ n wawal n Sidi Ṛebbi ad d-temlaleḍ i yiɛmiren amek trebbu-k aki. Kul ma nettqerrib ɣer Sidi Ṛebbi, kul ma nleḥḥu di ṭṭaɛa n wawal iqedsen, ad d-nettaf i yiɛmiren amek trebbu-k aki. Gma-tneɣ Yusef, akken i d-tenniḍ akken, ilaq ad nḥemmel daɣen tidet amek terga iman-nneɣ. axaṭer ma nḥemmel tidet nḥemmel Sidi Ṛebbi ma ur nḥemmel ara tidet ur nettkelliq ara s iman-nneɣ ur nḥemmel ara Sidi Ṛebbi akken i ɣ-tanemmirt agmat n Yusef Furek i ɣ-d-tewwiḍ akka nessaram di Sidi Ṛebbi aɣ yessiǧhid aɣ yeččar s ṛṛuḥen s iqedsen i wakken ad s-neɛǧeb kan i netta mačči i yimdanen amin agmat n Yusef amin tanemmirt tameqqrant agmat n Ṛebḥa ɣef wawal-agi d-terniḍ akka d tidet agmat n Ṛebḥa nessaram akka d-tenniḍ akka I wakken Rebbi aɣ-d-ifek tazmert i wakken eh, tidet-agi eh, ad teddu kan deg imawen-nneɣ. Amin. Yal mi ara d-nenṭeq, di yal taswiɛt, di yal amkan, ilaq ad neqqar tidet. Amin. Amin.
Ihi, eh, aql-aɣ newweḍ-d ar taggara n wawal-agi agmat neɣ Rabeḥ. Eh, Ad k-ǧǧeɣ awal i wakken ad tzalleḍ, i wakken eh, ad neḥmed Rebbi ɣef wawal-agi i aɣ-d-yefka ass-agi. Amin.
Amin. Abat-nneɣ igenwan, Ad neḥmed isem-ik, ad nessali di ccan-ik, akken i termirt tameqqrant tababat n agelwan ɣef wallaki ɣef tefkiḍ asaki i d-ifraq gmatneɣ Yusef ɣef tidet aba Rebbi d keččini i d tidet d keččini i d abrid d keččini i d tudert ulac win ad iɛeddin ar ɣur-k bla yis-k abaten agelwan nḥmed isem-ik ad nessali di ccan-ik ad nessali di lɛaḍima-k nessaram aba Rebbi Tidet aki a baba Rebbi ad tili eh, deg iles-nneɣ, ad tili di tudert-nneɣ, deg ixemmimen-nneɣ, i wakken a baba Rebbi ad tnawi eh, kul amkan a baba-tneɣ agelwan. A baba-tneɣ agelwan eh, nessaram a baba Rebbi ayen akka ad nefraq ad yili d lbaraka i nekni, d lbaraka i yal yiwen ad s-islen a baba-tneɣ agelwan,